Üç.
Hemmäňize salam dostlar gowymy heleýleňiz janyňyz sagmy sag amana koý işläp ýörsiňizmi dostlar Istanbuldan hemmäňize ýalkymly salam men özüm Polşadadym hemmäňiz bilýäňiz haçan geldim bäşinji gün Istanbula geldim näme üçin geldim birazrak gezmäne geldik hemde şu poloniýa işleri baradaky Anyk takyk maglumatlar üçin geldim men ştaýk. Ony ýa men özüm bilýän tam anyk takyk maglumatlary men öňlerem aýdýadym. Ýani şu wiza temasynda kim garanti berýän diýýän bolsa ynanmaň ynanmaň ynanmaň diýip men basyp basyp basdyryp basdyryp öňem köp wideolarymda aýdyp geçdi olanlaram bilýändir ony. Bu gün bärde meň bir sany gowy habarym bar bir sanam erbet habarym bar bärde. Dostum. Şatlyk dostum Merdan ondan şulaň indi ikisiniňem birini başyndan geçiren situasiýalaryny gürrüň berjek. Merdan aga biraz rak nemerak gussy geldi. Hä? Bir dowamrak. Bir dowamrak. Eee, näme üçin bir dowam diýip sorajak bolsaňyz, eee, Merdanam, Şatlygam ikisiniňem dokumentlerini men tabşyryp berdim, men düzetip berdim.

Şatlyga basdylar, Merdana basmadylar. Indi ikiňiz öz araňyzda bulam Merdanyňkyňam görkezeýin. Hemmesi bilýändir. Bulam ine Merdanyňkyň ine otkazy gelendigi baradaky nemesi. Indi Merdan on her kimiň bilişi ýalaky dokuzynjy onunjy maddadan aldy. Ýani menem bilemok. Näme dokumentleri düzetdiň Şatlyk? Gurrunlar ilki bilen başda Pälwandan priglaşeniýa, aňardan priglaşeniýa baş urdy. Näçe wagt garaşdyň?
Elli gün garaşdym göni. Men saňa näçe wagt garaşdy diýdim başda?
Başda üç aý, üç aý garaşdyýdy, ýöne elli günüň içinde priglaşeniýam geldi. I ondan soň priglaşeniýadan soň galan dokumentler bärden bitýär, karoçi, E-döwletden alýar. Hawa. Adli sijil bar, bir-de nifus karty bar. Türkmenistandan dokument getirtdiňmi?
Türkmenistandan dokument getirtdim, mesele ilen Merdanykini bile tabşyrdyk biz.

Ikiňizden üýtgeşmelik näme näme gördüňiz? Üýtgeşme üýtgeşik bir zat dokument düzetdiňizmi biri biriňizden? Anke hemme zat hemme dokument ikimiziňkem dokumentleň hemmesem aýna şol bir zat we hiç üýtgeşik zat ýok. Biz hemme dok men näme düzeden bolsam bulam şo zatlary düzetdi ýöne gynansakdana şunda ýagdaý. Indiki
Indiki ediljek zat näme dostlar, şu madenni Merdanyň täzänden tabşyrmak üçin arzasyny zan ýazdyk, nesip bolsa konsuluslygyň özüne jaň etdik, on dört günüň içinde konsuluslykdan wiza alyp bolýar täzänden, bu gezek WPC Global-dan däl, konsuluslygyň özünden tabşyrmaly, ondan soňra Alla nesip edenden, Biradyrak ýene bir şol firmadan bir dokument zat alyşdyrdyk ýenetişdirdik şul oglan maňa hakykatdanam gerek ugradyň atkaz berip siňňil ýalaky bir firmaň özünden dokumentasiýalar aldyk nesip bolsa öňem şun ýaly situasiýalar boldy siziň üçin men wideo çekdim men özüňiz bilýäňiz o atkaz geldi diýip öňki wideomda azat diýip bir oglan bilen çekipdim şun ýaly operasiýa tabşyryp täzänden al diýip merdanykinam nesip bolsa indi şon ýaly edip täzänden alarys nesip edeni inşallasa. Hawa nesip bolsa näme indiki Polşa döwletine gidip işlemek üçin gitjek bolýan dostlara, doganlara hemmesine maslahat, hiç hili Kim garanti berýän diýse. Hawa ynanmaň, karoçe men Pälwana ynandym, ynamym ýerine gowuşdy ynha. Nesip bolsa. Merwanyňky gowuşmady ýöne. On ýüz
Hawa, ýagny biziň şunaý diýip geçeýin size, bu wideony çekmek Çekme maksadyňyz näme diýip sorajaklar indi käbirleri. Şu wideony ýagny şu wideony çekme maksadymyz şu biziň. Adamlar kim men garanti berýän, eýtýän, beýtýän diýýän adamlara. Hiç kime güwenme. Ynanmaly däl.
Hiç kime ynanmaly däl. Halyş gördüňmi ine bu Halyşam tanýaňyz köpüň adamsy köpüň öňüne düşüp ýören oglan kaktusy kaktusdama adalatly adam Halyşjan sen hem Halyşam hem üçin çagyrdyk şu zatlara şaýat bolup çagyrdyk ony Halyş näme diýýäň Dostlar men hem işiň içinde men hem gördüm Merdan Şatlyganyňky çykdy wideosy özüm gördüm nemesinden pasportyndan Merdanyňky çykmandyr

Öň geçen ýyl aýdanda on dört zlotdan başlýar diýdiň, täze ýyla geçenden soňra aýlyklary galdy, Şatlyga meň diýen iş ýeri, ýagny mart şu maddanyň başlangyjy üçin on bäş zlotdan zatdan başlardy Şatlyk. Şatlyk, indi seň özüň hasap etdiň-ä, türkmenlerden çykmyşda. Men-ä Şatlygyň häzir aljak aýlygynam hasaplap bereýin men size. Kalkulator aç dos. Indi şunýalaky şatlyk seňki on bäş ýyl wagtdan dogrymy? Durdada. On bäş köpeltmek sagada on bäş günlük on sagat işledim diýeňde. Ýüz elli. Näçe bolýar?
Ýok, ýüz elli zlot bolýar, aňryk zlot geçýär. Hepdede bir gün iziniň jogap günüň bolar. Sen aýyň dowamynda ýigrimi alty gün işlemeli bolýanda. Bize ninem köpeltýas ýigrimi alta welin deňdir üç müň dokuz ýüz bolýa hä üç müň dokuz ýüzäm bölýäsem dört nokat bäş nol bäş edäýin ýagny seň aýlygyň dokuz ýüz altmyş iki dollar bolýa nähilek ýagdaýda sen günlük on saat işläňde belki on iki saat işleseň hä

Barsaň bir komnatda üç-dört urunmak bolarsyň. Ondan soňra barsaň otaýyp nahar berenoklar. Ýagny Polşa döwletinde hiç çilek ýagdaýda bir togsan bäş prosent ýeri iş berýän ýerler ýa naharyny berenok. Şoň berýän bolsa bäş prosent ýeri nahar berýär. Ondan soň ýagny togsan galany özüň bişirip özüň iýmeli. Ondan soňra ýatak jaýyň üçinem başda-da maýyp şimalaki elli dollar bilen segsen bäş dollar artdy. Bu paçti hemme ýerdedem şol baha tutulýar. Käbir ýerlerde baý bolsa bäş prosent ýeri ýatak jaý üçin pul alynýan däldir. Ýagny meň diýjek bolýanym, adamlar, şatlygyny aýlyk hasabyndan çykaryp berdim, siziň ortaça aýlygyňyz şo bolýar.

Ondan soň munda muna başladymda. Bulam hemme zady dogry, doly we dogry hemme zat bolmalysy ýaly aýtdy edil aldap ýa ýalan sözläp däl hakykaty aýtdy karoçe. Bu wideony çekmek bilen şu ýalançylaň duşman garay şolara. Hany ber şu Özüňizi iýdirmäň diýdiňda. Hawa özüňizi aldatmaň.
Hany biz şu men bu wideony çekmek bilen maňa hiç hili ýagdaýda Isgenderem otyrny maňa nimesi ýok. Peýdasy ýok şu zadyň wlaý. Men şu wideony çekmek bilen adamlara bir dogry maslahat bermek isleýän. Ýani dogry ýol görkezmek isleýän. Öz geçen ýolumdan gürrüň berýän bu zatlary. Bilemok her kimiň düşýän ýeri başgadyr Isgender a. Ýöne men öz geçen gören zatlarymdan gürrüň berýän. Men uje gelenime gidenime bir ýyl bolup geçdi. Polşa, Ojok Polşanyň bir ýylyň dowamynda näçe sany işleýän türkmenler bar, ýa näçe sany oglanlar bar diýip, kimimiz aý şol bir situasiýany görüp ýörýärler. Ýöne Stambula geldim bolyň bilen käbir şirketlere jaň etdim, aý iş ugradypýaňyzmy zat diýip, mümkin bolsa alşyp gidip ugradypjaň diýdim-de, aý hawa diýdiler, ýa bizde bir ýarym müň dollar aýlyk eýtýäs, beýtýäs diýýärler, ýok bolýan zat.

Beýdip ýalan sözläp ýalan ýollar bilen pul gazanmak gerek däl diýýän da meň meň düşünjäm aleý. Ýalanlara ynanmaň diýjek bolýan da. Hawa. Ýok menem şam şol Biziň düşünjede bar däl. maksadymyz adamlary özüňizi aldatmaň. Egerde kim şu polşa garanti berýän diýýän adam bar bolsa hä Biliň ki ýüzde ýalan. ýüz diýip ýüzde ýüz garanti diýip berýän bar bolsa nämä garanti berýän bolsa şony ne men istanbulda maňa instagramdan ýazyň men instagram adresim ýazyp geçerin Açyklama bölüminde Maňa ýazyň, geliň meni ynandyryň, geliň oturylyň bile reportaž edeliň, edil şunýalaky, nähillek ýagdaýda siz garanti berýäňiz? Aý, köpüsi ýa-da bäbini oňa-muňa jaň etsene, agam nädip garanti berýäň zatyna, aýdýa menä posolda diýä, içinde diýä konsulsklykda işleýän tanyşlarym bar diýä. Ohow, sen-ow, sen ýa Awrupa-ow özäňde, Ýewropaň, Awrupaň bir nemesi, Senden ol gelip pul almaz aga ol. Dogry däl? Düşünjisiz adamlar şol ol adamlara hani pul berdikden soňra pul beren soň hani ol adamlary köpüsi piýasada ýok bolup gitýär hani ýitip gitýär. Ýa-da we ýa hani sakde nemeler çykarýarlar ýasama farşewi. Ýa pul ýaly zat ýok Isgender. Hany şuny pikir etsene o sen häzir gidip o polşan konsulsygy senden gelip o pul almaz a o sen kim o kim owa sen kim ýagny iň bärçesi men men özüme o men men hiç zatna polşada bar isgender menem gezip berin gezip berin şo taýda bolýa a indi köpüsi gidibilmeýänler üçin ýagny ata gidenler üçin äý polşada gezip berdi bir hillekräk giden adamlar nemeräk garýa amerikadakylarda şeýle garýa ýöne men özümem polşada bolsam

Iskender bir jyňyp kamerany eli bilen saklaýdas. Weli aýdyberiň.
Kamera aýtdy.
Dowam edip durmy neme? Dowam edin. Ok.
Iskender, indi men şuny diýeýin. Men, ýagny, şumaň şatlygyň wideosy çykda, men düzedip berdim şatlygyňkyny. Menä gidip konsul bilenem gepleşigim yok, hiç kim bilen gepleşigim yok. Şu bir dokumentleri berdim bile. Menem öz konsul tanşym yok menem. Son çıkaran dokumentleri baryp taşırdım maňlaýymdan. Dedik täzeden düşdi ýöne brat 15 günde gelýär diýdi. 15-20 gün içinde diýdi, 22 güne de geldi-de. Täzeden gabat geldi biziňki.

Biram hani Polşa täze gitmek gitmäge düşünýän adamlar bu wideo täze täze näme diýen adamlar gyzyklanýan adamlar näme edip biler Pälwan agyň YouTube kanaly bar. Meň YouTube kanalyma görüp bilersiňiz wideolary.
Maňa ýazyp bilersiňiz isleseňiz siz başga firma tabşyryň ýa-da bolmasa Adama tabşyryň liboý bir soraglaňyz bolsa men aslynda hemme soraglaňyza jowapladym ýa bir ýer dokument tabşyrmak isleýän bolsaňyz bir ýeri ha maslahatlaşyň maslahatlaşyň geliň ýani elimden gelýän kömegi edeýin men ýa neme etjek diýip ýüzde ýüz hemme diýýän zadymy men çözýän eýtýän beýtýän diýemok geliň maslahatlaşalyň ýalňyşmaň ýalňyş ýerlere ýol açmaň we men şuny aýdyp geçeýin men şu wideoda Iskender, we tabşyranlar. Meň özüm aňyrda neme edip bilýän. Şunyam bir firma tabşyrýan hä. Bir firma tabşyrmazyndan öňürti ýörite sen bärde TC kimlik nomeriň diýerler hä. Ondan soňra Polşada da firmalarda şunýalak bir zat bar.

Geliň, firmaňyza otkaz alsaňyz ýa o bolsa, bu bolsa, men polny şu firmany kontrol edip, öňüne dokumentlerini goýup alýan. Hatda mysal berýän, seňki Iskender firmasyndan çykdy diýeli, mysal berýän, seňkini Iskender firmasyndan çykdy, ýöne Iskender seň şu taýda o ikinji güwen hat diýýärler, ynam hat diýýärler, şonda ýazýanlar, nik nomer diýip, Şo taýda priglaşenýede Iskender firma ol bul hemme dokumentler seň pol ýazylýar. Açyklamasy ýazyldy duýýa da. Hawa. Meň ýanyma gelenizde men şul işi men ýok äý bu bilse bilmese geplýär diýen dek ýazjaklar köp da hä. Dogrydyr. Şuny aýdýyn size geliň şo nip nomeriňiz Aligadan ugradyň hä nip nomeriňiz ugradyň maňa men size hemme pol şo firma Danlysyny aýdyp bilýän. Danlysyny aýdyp bilýän. Ýöne nähillek ýagdaýda aýdyp bilýän men munam aýdyp geçeýin. Iskender, ýalňyş düşünişme bolmasyn, çünki bu danlyny bilmegim üçin men aňyrda ýörite sistema pul töleýän. Ýagny gidete ýigrimi bäş dollar töleýän. Ýagny men bir firmany kontrol etmek üçin ýigrimi bäş dollar töleýän. Bedeli bar diýen.
Hawa. Ýagny men ony öz jübime gidenok, Iskender, hiçjilek ýagdaýda. Şol ýörite bir programma bolýar. Adamlar üçin edip bersin.
Hawa. Menem ony özümde däl. Menem muny başga biriniň haýyşt etdim. Şuny şoň özünde bar eken şuny ýaly özi hökümede pul tölýän eken bir firmasy bolan adamdan haýyşt etip aldym. Karoçim şuny ýaly bir zatda hemme firmasy bolan adamlar bolýara şol adamlaryň meselem neme hemme firmasy bar adamlaryň hemmesi şuny ýaly bir saýdyň içine toparly üýşýärler hemmesi. Onda näder näme bärde nüfs bara. Şo tak barýan bolýa näder sen hemme adamyň teje nemeler çykýar kimiň nirde ýaşaýany ony sungat hemme şoda nüfs bar kaýt bolmaly aýne hawa hemme zat şu nüfs dudur ýa edil şon ýaly firmalar hem hemmesiniň bir şo neme ýeri bolýa merkezi bolýa kim firma açsa şo taýyp baryp registrasiýa bolýa firma şol meň barlaýan ýerime düşündiňizmi registrasiýa bolýalar Ondan soňra meňem şol bu barlaýan zadym şo öň firmasy bar adamdan aldym, şo taýda registrasiýa bolan, ol adamam şu zat şoňa registrasiýa bolany üçin şo taýda ýörite aýlyk, olaram muň üçin pul töläp durýar. Hä, ýok bärden diýmesinler, Äý, Pälwan indi bilä özüni reklama etdi, ýigrimi bäş dollardan pul aljak bolýa, etjek bolýa, bolýa, nähä, maňa näme gep gürrüňler gerekkä, hiç elek ýagdaýda. Isleýän etdirsin diýýä-dä. Kim öz kom firmasyny kontrol etdiresi gelýän bolsa, men edip bereýin, hä, men öz kellämden bir zat goýamok. Şuny aýdaýyn, diýşim ýalyky, sözümiň arkasynda durýan, maňa ýekeje şo taýda nik nomer diýip bar, nik nomerini getirýän, şo firmaň haçan gurlupdyr, näçe müň bilen gurlupdyr, hemme zadyny kontrol edip barlap bilýän. Çykgynsyz ýagdaýa düşenler gelsin muň üçin-de. Ýagny, elbetde,

Şondan ýa-da egiz bar bolsa gelip ýutup bilýäňiz ýa-da. Ýaly men bilen habarlaşyp bilýäňiz. Elimden gelen kömegi ederin. Ýöne şunam aýdaýyn, ýagny wagtynda jogap bermedik diýip gaty görmäň, çünki gaty ýazýan adam köp maňa, şoň üçin ýazýanlara jogap berip ýetişemok. Şoň üçin gaýrat edip wagtynda jogap bermesemem ýöne Wagtyn yy neme derin men. Hemmäňize jogap beren tam şu wideony görýän adam bolsa maňa ýazan adam bolsa ýa bir ýalňyşlyk bolmadyk bolsa men gidesi togsan dokuz prosentine jogap berdim şol adamlara kim näme sorap ýazan bolsa şol ýaly okey Merdan Merdanjan
Senem gaty nastroýeniýasy Pälwan. Sol tarafyňda otur ya. Şöyle kömek eder sana. Elini Fakat elini şimdi kömek eder.
İstanbul'da yakında nesip olsa ben iýdime gitjek. Biram eee, yok Polşanyň sigortasy gerek yok bäriňki bolanok diýýänler üçin hem aýdaýyn. Eee, meň başga bir dostum bardy, Polşadan sigorta aldyk, şoň sigortasy bolmady, ýagny strahowkasy bolmady, otkaz berdiler. Men şatlyga bärden alyp, şatlygyň şatlyk wizasyny aldy. Agty şol Wefese globala baramda şo taýdan kesdik. Ýöne iki munuň içinde bir bir senelik wiza kesdik. Şo içinden kesdik, meňkana çykdy. Şat gyz.
Men ýene-de ýekeje bir zat aýdyp geçmek isleýän. Men näme üçin bu zatlary aýtmak isleýän? Adamlar özüni aldatmasyn. Men oňa aýtýan, muňa aýtýan. Her kim pikirleşen ýaly belli bir baha alýandyr. Men oňa garşamok. gerekli dokumentler sany altmyş bäş ýewro sigorta aldyň ýüz neme ýüz dollar wiza serwis üçin töledim Hawa iki ýüz altmyş ýewro bir aýratyn aldyň Hawa iki ýüz al olam adresiňe gelmesi üçin iki ýüz altmyş ýewro ýa olam borçly Hawa artyk iki ýüz altmyş bäş ýagny seň çykdaýjyň şo boldy Hawa ondan soňra hä her kim neme edýärler bul iş edenlerinde Her kim orta tutýar, adamlary bar, aňryk baransoň adamlarynyň öňünden çykýarlar, oň çüň pul tölýärler, her kimiň bir ondan seň gelen priglaşeniýäni häzir çykandan soň bärik Türkiýä ugratmaly, oň çüň pul tölýärler Şatlyk. Diýjek bolýanym, ýani her ýa-da bolmasa priglaşeniýäni satyn alýarlar, adamlar hiç kim hem gidip aňyrda neme däl. Meme diýip priglaşeniýa paýlap oturýan adam ýok. Ýani olar hem pul alýarlar. Diýjek bolýanym, gaty ummasyz, gözden çykgynç diýýän şirketler bar daraý. Birazjyk ynsap, birazjyk ynsap, adamlar, nirä näme çykýanyny özüňiz bilýäňiz. Ýöne her kimiň öz hasap-kesibi bar, men oňa neme diýemok. Her kim islän bahasyny goýup biler, ýöne azajyk eliňize ýetip, wiždanyňyza goýuň. Ynsaba görä işläň. Hawa, ynsaba görä işläberiň. Hany o o diýen men şul işleň içinde gezip ýörün men hemme zady özüm gözüm bilen gördüm haýsy firma nähili eklenýän gördüm ýani gidete bir bar şo elli prosent şu türkmenden bar a Iskender priglesheniýa alýanlaryň men paşti elli prosent bolmasdy bir kyrk kyrk elli prosent Şu taýy kim priglaşeniýa ugratýan bolsa men şol oglanlary köpüsini ýagny nirden nägilde alýan bilýän tanýan ýa näçe manda alýanlarynam paşti bilýän onnoň baran köp adam indi şuny edýäler dagy şatyk sen barýaň häzir bardyň bir diýýä saňa dos diýýä men diýýä neme oňaryp bereýin diýýä priglaşeniýa Çykaryp bereýin ýa özüm bir sany firma taýyp gepleşýän zormy sen hiç zat bileňok bu barada firmaň kontrol edilýä nämesine seretmeli eýtmeli beýtmeli hiç zany bileňok dogry dälmi ondan soňra senem merdan zorýa senden dos birgleşeýin uratsana diýä bolýa dos diýä üç ýüz dollara gepleşdim birgleşeýin diýä men üç ýüz dollara merdany birgleşeýin uratdym dogrymy indi merdan bärde sen atkaz alyp bilersiň meselem mysal berýän näme üçin atkaz alyp bilersiň çünki şatlyk Firmany pripejeniýa aljak wagtyň hemme zady kontrol etmeli. Diýjek bolýanym şul, bärden aňryk oglanlar gidýärler. Firmaň nämesini kontrol etmelisini bilenoklar, nämesine seretmelidigini bilenok köp oglanlar. Hä, hemmesi diýemok, Isgender. Bilýän oglanlar kän, öz etjek işini bilýän, bar. Nämesine seredip alýan köp oglanlar ýöne.

Adamlaň umydyny neme etmedara üzme ha şoň üçin bilmeýän zadyňy sorap umyt berme. Ha biram bir ýerden priglaşeniýa aljak bolsaňda hä şony maslahatlaş bilýän oglanlar näçe sany türkmen oglanlar bar şony alýan şolara birine birine jany bam näme etmeli näme et ýa birine sorap şo firmany sorap idä ýene ediň ýa internede ýazyň bam şon ýaly zat. Diýjek bolýan adamlaň umytyny oýnama. Ine, şuň bilen onda men temany jemleýän. Siz mekdep okuwçylar mekdepde düşünýän bir zat bar-da, mugallym öý iş berýär, ondan soň senem onuň sapagyna taýynlanyp gelýäň, öňe çykýaň, gürrüň berýäň, hat berýäň. Mugallym bäşlik goýabam bilýär, üçlük hem goýup bilýär, ikilik hem goýup bilýär, dogrydanmy? Men indi size sapagymy gürrüň berdim. Eger şu taýy çenli wideony gören bolsaňyz, göwnüňize ýaran bolsa,